Storja oħra mill-ktieb Minn Fuq il-Għatba ta' Charles Asa jisimha Spiru tal-Mogħoż. It-triq fejn kont noqgħod konna naqsmuha fi tnejn, in-naħa ta' fuq u n-naħa ta' isfel. Ma kien hemm l-ebda differenza soċjali imma billi t-triq kienet twila konna nirreferu għaliha b'dan il-mod. Imma kien hemm ċerti drawwiet li kulħadd kien josserva. Pereżempju, dawk li kienu joqogħdu fl-ewwel nofs tat-triq, ġifieri ta' fuq, kienu jixtru l-bżonnijiet tagħhom mingħand Karmnu li kellu ħanut tal-merċa fil-kantuniera. U tan-naħa t'isfel mingħand Rożi li kellha l-ħanut kważi fit-tarf tat-triq, qabel ma ddur lejn it-triq l-oħra. Minn ħdejn il-kantuniera fin-naħa ta' fuq kienu jgħaddu l-funerali fi triqithom lejn iċ-ċimiterju. U kienet drawwa tagħna li hekk kif joqrob funeral, kulħadd kien jitlaq jiġri lejn il-kantuniera u naraw kemm ikollu karozzi warajh u xi kwalità ta' fjuri. Minn numri ta' karozzi konna nindunaw jew naslu għall-konklużjoni li il-mejjet kienx sinjur jew le. Jekk ikollu ħafna karozzi, dan kien ifisser li kellu l-flus. Jekk le allura konna ngħidu li ma ħalla xejn warajh. Fit-triq kien joqgħod spiru imlaqqam tal-mogħoż. U jekk kien hemm xi ħadd iffissat fuq il-logħob tal-lottu, żgur li kien hu. Hekk kif joqrob xi funeral, kien imur fil-kantuniera u jgħodd kemm jgħaddu karozzi wara l-mejjet. Imbagħad jara d-data u x-xahar u dawn in-numri jilagħabhom lottu. Dan Spiru kien imdaħħal sew fiż-żmien, għalkemm kien għadu fuq tiegħu. Lanqas hu stess ma kien jaf kemm kellu età U lanqas ma kien jaf meta twieled. Meta xi ħadd kien jgħidlu biex imur jiġbor il-karta tal-magħmudija mingħand il-kappillan, dan kien iwieġeb, Għalfejn? X'nagħm biha? Darba xi ħadd ħajru biex imur jara meta twieled u jilgħabhom lottu. Imma Spiru ma riedx. Kien jibża'. Kien lest li jilgħab kull numru, imma mhux meta twieled hu. Sa minn meta kien għadu daqsxejn ta' tifel kien irabbi l-mogħoż ma' missieru, frazzeġġ kejken li kellu missieru fin-naħa t'isfel tat-triq fejn kien għadu ma nbeniex. Wara li miet missieru, spiru biegħ kollox u beda jaħdem ta' burdnar ix-xatt. Imma l-laqam li kellu missieru wirtu hu u kulħadd hekk kien jafu. Kien joqgħod f'dar żgħira b'żewġt ikmamar u kull filgħaxija kien imur fil-ħanut ta' Karmnu u hemm joqgħod ipaċpaċ ma' min jidħol hemm ġew biex jixtri. Fi tfuliti l-ħwienet tal-merċa kienu jiftħu meta jkun għadu bilkemm sebaħ u jagħlqu tard filgħaxija. In-nies ma kienet taqta' qatt. Min ġej biex jixtri b'sold kunserva, min għal ftit żebbuġ, min għal tert supin ta' nbid u min għal ħaġa u min għal oħra. Il-ħanut ta' Karmnu kien qisu ċ-ċentru tal-aħbarijiet kif wara kollox kien il-ħanut ta' Rożi fin-naħa t'isfel. Kull nhar ta' Sibt filgħaxija Spiru kien jara x'numri jkunu tela'. Imbagħad imur fil-ħanut ta' Karmnu, jintefa' bilqiegħda fuq il-kaxxi tal-kartun, jinża' l-beritta minn rasu u minn ġo l-inforra joħroġ il-biljetti li jkun lagħab. U hawn jibda l-gost tiegħu. Dejjem bit-tama li jkun rebaħ. Iżda għalkemm kien jilgħab bil-kbir, qatt ma rebaħ xi somom ta' flus. Kull min kien jinzerta fil-ħanut dak il-ħin żgur li kien jisma' lil Spiro jikkummenta, Uff, jafek, kif gidibni! Għal naqra ma rbaħtx. Imma kemm hu kelb il-logħob! Kien interessanti l-mod kif kien jgħid in-numri. Flok il-ħamsa u ħamsin kien jgħid iċ-ċinku biċ-ċinku. Flok it-tlieta u għoxrin kien jgħid id-duwi bit-tre. U flok id-disgħin Kien jgħid ix-xieħa, kif jgħidu fit-tombla. Mela darba dan Spiru kien qiegħed bħas-soltu fil-ħanut ta' Karmnu meta għadda funeral ta' persunaġġ li għalkemm kien magħruf u kellu setgħa kbira u flus kemm irid, xorta waħda spiċċa fil-kaxxa tal-injam. Forsi kienet kaxxa magħmula minn injam li jqum il-flus, imma fl-aħħar mill-aħħar se titmermer bħalma jitmermel il-ġid li wieħed ikun akkumula f'ħajtu u bħalma titmermer kull setgħa li wieħed jista' jkollu sakemm idum fuq din l-art. Kien hemm ħafna nies miġbura u spiru bħalma bdew jagħmlu ħafna beda jgħodd kemm kien hemm karozzi. U kien hemm karozzi għax jekk niftakar tajjeb kien hemm xi erbgħin waħda. Spiru lagħab in-numru erbgħin jew aħjar il-karanta kif kien jgħid hu. U s-sibt ta' wara hekk kif telgħu n-numri Spiru ried itir bil-ferħ. In-nuru erbgħin kien tela' prima. U Spiru kien rebaħ somma kbira. Kemm qabeż u għola u kulħadd kien jaf li fl-aħħar Spiru kien għamilha. Meta sarraf il-biljett u ġabar dik il-kemxa, ried jiċċelebra. U għalhekk ġabar lill-ħbieb tal-qalb u lkoll marru fit-triq l-oħra fejn kien hemm ħanut tal-inbid. Spiru xorob fuq li xorob. Ħallas lil kull min kien hemm u spiċċa f'sakra li ma jarax art. Wassluh id-dar u ħallewh hemm mitluf minn sensih. Imma spiru spiċċa ħażin, għax matul il-lejl qam minn fuq is-sodda għax ħassu mdardar, żelaq u kiser siequ. Baqa' hemm fl-art sakemm sabuh l-għada filgħaxija, xi ħbieb, meta marru jaraw kienx qam. Ħaduh l-isptar u hemm dam żmien twil, bejn għax kellu l-età u bejn għax kien kiser siequ minn post delikat, baqa' ma setax jimxi sew. u spiru spiċċa biex qatt ma reġa' lura lejn id-dar. Qatta' l-aħħar snin ta' ħajtu fl-isptar tax-xjuħ fejn ħadd ma kien imur jarah. Lanqas ħbiebu li tant xorbu minn fuq daru dakinhar li siker u korra. Imma xewqtu kien qatagħha. Kien rebaħ il-lottu.